Make you no fear, I dey with you, Wike don tell pdp National Secretary Anyanwu. Welcome country people to Synock Media. Abeg if you never subscribe to our channel, make you do so now. make you put on your notification button e go give you alert of our updates make you like comment and share our videos the minister for the federal capital territory Nyesom Wike E don congratulate Samuel Anyanwu, National Secretary of di Peoples Democratic Party, pdp, on im sixtieth birthday. As im dey tok for di birthday ceremony, wen e also coincide wit di presentation of a book titled Sam Dady in My Eyes on Saturday for Abuja, Wike praise Anyanwu ova e confirmation as di pdp national secretary. According to Wike, as e tell Anyanwu, I dey happy with di crowd wen I dey see here, e show say you are a man of di pipo. Make I assure you for pipo like us, we go stand with you, We go continue to be with you, e no matter wetin anybody go talk. Nobody dey fight war, dey win and come dey beg. You don win and the people concerned Make dem come, make dem talk to you, no be you go invite dem. You no dey fight and win, then people go say come, no, na you go tell dem make dem come meet you. You get people like me, so no fear, I dey here. We don do am before, we go do am again. Some people no go dey happy, but I dey happy. Wetin dey make man na im character and no be how much money im get or the food wey im dey provide. If you no get character, then you go still also forget the food wey you get. Wike say e advise Anyanwu make e dey steadfast and unyielding for the struggle for the national secretary position. Wike come talk, So I warn am, if you know say you no go fit stand firm, make you talk am now. I also ask am, You sure say you go fit stand this fight? A situation where visually everybody, including governors, dey fight you. E no go dey easy o, but if you stand firm, you go win. However, if you begin to go left and you go right, Not only say you go lose, you go suffer. And e come assure me say im go stand firm and e no go change. You don show me with wetin just happen that you be man wey no dey stand by your words. Di national secretary position for di pdp national working committee e don dey subject of a prolonged tussle wit Anyanwu, Sunday Ude Okoye and Setonji Kushedu, all of dem dey lay claim to di role. On June twenty five, Umar Damagum, pdp acting chairman, e affirm Anyanwu wey e be Wike padi as di national secretary. Di pdp board of trustees, BOT, and eleven members of di national working committee dem don condemn Damagum action Dem say e contradict di decision of di National Executive Committee, nec. Country people, dis Wike talk for Anyanwu sixtieth birthday so, e dey instructive. For Senator Samuel Anyanwu, as di national secretary of di Peoples Democratic Party, e don cause di challenge wen e dey di pdp today. And dis mata don drag on sotey Supreme Court don make pronouncement dat na Anyanwu na im be di recognised secretary of di Peoples Democratic Party. although dis position e no dey go well wit members of di National Working Committee and di Board of Trustee members becos many of dem dey of di view say Anyanwu dey do di biddings of di FCT Minister Nyesom Wike and dem believe say Wike dey work for di disintegration of di party. dey believe say Wike mission na to make sure say di pdp no fit stand as a party to challenge di ruling All Progressives Congress even wen Wike dey claim to still be member of di pdp. Many people don complain why the PDP never fit summon courage to remove Wike either by suspension or by any other thing because in level of anti-party activities, it too dey obvious to ignore. But it dey be like say dem no dey fit dey summon the will Or make we talk am say di political will to take dat decision. You go come dey wonder why everybody, almost everybody dey speak against Wike and di spoiler role wen e dey play for di Peoples Democratic Party. Dem believe say Anyanwu as di national secretary na im dey carry out di policies wey e dey make am difficult for di pdp to stay in good shape and dat na why dem no want am but from di rulings of di supreme court

wen e go sign di letter about dia neck dem no go fit hold am and na dis one na im make Damagum and some few governors and former senate president come affirm say na Anyanwu be di secretary of di pdp na dis one don raise more dust as members of di board of trustees and some national working committee dey say na lie